Wel, uh, gan fod y cwrs haf yn dwys, uh, dwi'n dwi uh, dysgu mwy na gwersi wythnosol. Ac ar ôl un dydd, o'n i'n uh, meddwl uh, mwy yn Gymraeg uh, nag eiriod. Dwi wedi mwynhau y gweithgareddau da ni'n uh, cael uh, ar ôl uh, y cwrs. Uh, er enghraifft cwrs dosbarth ioga neu cerdd canu efo'ch gilydd neu taith cerdded, pethau fel 'na. Achos wyt ti'n gallu defnyddio dy Gymraeg mewn sefyllfa mwya' ddim... ffurfiol iawn? Wel yym o'n i'n o'n i'n mwynhau o'n i o'n i'n joio jyst cyfle i i sgwrs ond dim ond sgwrs, sgwrs gyda yym pethe gramadigol gyda gyda help gyda shwd yy shwd o'n i'n dweud rhai... Ie. ...a s- lot o lot o gyfle i i ga'l help. Dwi'n dysgu Cymraeg achos Dwi'n mwynhau yym dysgu rhywbeth newydd a dwi'n gweithio fel athrawes ac yn yym o gwmpas o Aberystwyth yng Ngheredigion ma' raid i fi siarad yn Cymraeg gyda'r plant mewn ysgolion o gwmpas fo Aberystwyth ac ym Mhowys hefyd. Ie achos dwi'n Cymr- Cymres. Reit ie. Ie Cymraes ac yy mae'n defnyddiol iawn am y swyddi.
Yy wel o'n i wastad moyn siarad Cymra'g ond o'dd e'n anodd anodd iawn yn yr ysgol i mi. Yym on' yy wel hoffwn i ddod o hyd i swydd yn fy ardal i so dwi'n credu bydd Cymra'g yn rwbeth sy gallu helpu fi. Ond hefyd wel iaith fy wlad yw Cymra'g so ma' hynny yn bwysig iawn hefyd. Oce dwi'n siŵr yy os dwi'n siarad Cymraeg dwi'n yn meddwl tipyn bach yn gwahanol.
Ti'n dod o ble, um, ble dych chi'n byw? Um, wyt ti'n gweithio? Um, Llawer o ge geiriau fel uh, myfyrio, o heddi myfyrio, um, a cyfriniaeth a hoieden, llawer o geiriau. Geiriau
defnyddiol am y swydd fi fel geiriau alla i ddefnyddio yn y dosbarth. Yym un gair dwi'n gallu cofio ydi diwylliant. Cymraeg normal.
Hoff gair ardderchog? Profiad
gwych. Profiad gwych. Profiad gwych. Plis do, dewch draw. Hwyr.
Dim ond hwyr. O, wych.
Good. Mae o'n grêt. Dwi'n meddwl na gair heriol.
Dysgwyr y cwrs haf, wel dwi'n mwynhau gweld dysgwyr yn dod nôl o flwyddyn i flwyddyn ac yn datblygu, siarad yr iaith a gweld yr holl ymdrech maen nhw'n ei wneud i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn iaith fyw. Mae cyfle i gwrdd â bobl o wahanol gefndir ar y cwrs haf, mae pobl yn dod o bob... bron bob gwlad yn y byd, maen nhw'n wneud sawl swydd a phethe fel 'ny yym s- sawl safon i Cymra'g pethe fel 'ny. Y gwaith caled!
Na, be be dwi'n mwynhau ydi gweld pobl yn mwynha- bod nhw'n mwynhau a bod y buzz, ma' hwn yn rhoi buzz i fi i weld bod nhw wedi mwynhau llawer o bethe 'dan ni wedi bod yn eu eu trefnu. Gweld y wên ar wyneb yr dysgwyr t'mo' pan ma' nw'n dysgu rhywbeth newydd a bod nhw'n clicio gyda rhywbeth. Dwi'n mwynhau gweld pobl yn werthfawrogol pan maen nhw wrth eu boddau uh, a beth dyn ni'n ei ddarparu ar eu cyfer nhw yma. A dwi hefyd wrth y modd pan dwi'n gweld pobl o'i dewis i hunain yn siarad Cymraeg a'i gilydd, bod nhw'n mentro cymryd y cam yna. a wedyn erbyn diwedd cwrs bod nhw wedi dod i deimlo'n fwy a mwy cysurus i ddefnyddio'r Gymraeg fel iaith normal.